Mawi bal nau pa ka rilh ṭam tual tu ka uai ve tawh tiang. Chaw kan se mamawh hi in ti ṭhin a man leh aw kal rawh zua. A sawn vei ve rawh. Ngei ei tir ve a mawi bal. Ei tir lo in ka nau alawm. U Naupawi te, khawngaih takin company peng thleng ka lo chuang phei ve teh ang. Company peng thleng thleng ka kal dawn lo si. U Naupawi te, khawngaih takin. Ka hmanhmawh viau a sin le. Umm, rawn chuang rawh. Ka van lawm dawn tak em. Hei, mawi balu naupa. U Naupa kiang te, i dam maw? Khawi kal dawn. Company pengah kal ka ngai a. Ka lo hruai dawn che mi. I ti tak tak maw? Umm. Bike chu va han nalh ngai ve. Chuang chhin chak lut tawk. Ka lo kal. Mawi bal nau pa, lo chuang va ta che. Awite i scooty tawng deuh ahin ka chuang ngam aw. Kei mawi bal mi lar ahi i scooty bal zet ahin ka chuang peih lo aw. Sawi pawh ka i zak lo mi. Kal nghal vang vang rawh. Hmel che ropui si. A ve che mawi bal min sawm zawk anih kha. A la tawng ngam ka ti. Kal va draw. Scooty bal zet hi ka hmu reng peih lo nia, kal va draw. Uno pakhiang te bike i va han nei mawi ngai ve India bike ka hmuh tawh chuan la mawi ber ang Uno pakhiang te hmanhmawlh che kal vat ang umm kal ila hei eng e. Ka bike a nih hi. An nih chuan hei tu ta nge? Ka hre bik nang. Rawn chuang che. Kan tum ram kan thleng thei ang maw? Thleng thei e. Theih loh leh in orang a ni mai. Unau Pathian te momo plate nih milo pe awle. kha le. Unau pawi te milo pek te mai te aw. Engmah ka lo ak chhuak reng reng hleinem ka ring che a. Engmah ka lo ak chhuak bawk si lo a. E, tih dan ka hria. Engtin? Waiter bulah ka va complain anga, nangin ka nei turah khan lungte i lo dang aw. Awle awle. U Naupa Khiangte, enge in mawmawh siam sawm zia? Lung te te awm nia. Khawi maw, ven chhin ila. U Naupawitea enga tinge kha têm ema lung lian i lo lak, lung te deuh chu lala thleng hi sil a ngai lo ang mawle. Cooker kha an hmang duh tawh nia, hman hmawh deuh ro. Omelette siam mai mai tiang vawiin chu. U Naupa Khiangte, enge artu hi pakhat engzah man nge? Cheng sawm. Cheng sawma, a va to ve, ka lei lo mai ang. Mawlh balh u Naupa. Pawisa min pe dawn lo mi? Eng vai nge pawisa kan pek ang che? Engmah kan lei loh hi. I thian pawi te khan sweet bomb khat a lak kha. Sweet bomb khat a, khaw maw? Awi te, lo la te. Pesa leh! E khei kan ti pal tuk, kan ti pal tuk u naupa khiang te. Tunlai chu u nau pawi te hi chiang lo lutuk a maw? Khaw ngai takin min lo hrethiam dawn io. Kan ti pal lutuk aw. Kal nghal rawh awi te, nangmah avangin ka zak lutuk. Thil lo ruk ve hman zia mai. Mobile a heh ber ber a i tan zia kha. Ka hria lawm. Chu vang lo hmai hi ka lo lak. Awite, i pa chu picnic chu i lo deal ta em? Ka indaih dawn miah lo ni lo kal loh chuan. Deal a, mahse phal lo, mawi balu naupa. Lungngai lo la, kan va deal sak che ang keimah. Pathiang. Eng nge? Awite saw picnic i phal lo mi? Phal nang. Phal ve mai ta che u. A chhi a mi? Chhe lo e. Ni chuan a ke puncture a mi? Puncture zawng lo e. Petrol a zo maw? Ai zo lo. Ni ting a inawr. Chahbi kan ti bo a. E ni maw? Hei hian an try teh. Zara sabar karo. U naupawi te hian lo siam tui ber mai. Exam an tur nge? Mawi balu naupa cheng sawm a ni mai. E, aw le aw le. Khale sawm hnih, cheng sawm i lo kir rawh. Cheng sawm nawi engmah ka nei lo. Mawi balu naupa, thil da ngei leh mai rawh. Aw le. A ni chuan a ngai kha mi lo pe leh mai rawh. Aw le, ka rawn pe nghal ang che. Khale. Kha leh u naupawi te. Mawi bal. Awi te. Lam vei la, kan lar ve dawn lo mi angin. Lam ila, ka in peih reng e. Kan lar hma chu tumah in phasan lo ang aw. Awite video a siam ang le ka hman lo u naupang thiam te milo hrethiam mai rawh inchhungkhur ngeih tawh ka ngai tawh tlat.

Hello uno pathian kei video post kha ka lo hmu a thing lutuk i account kha delete daih rah ka pa cheng zanga in fan tha tak ka rawn lei ni aw ava tha ve mobile han on thaw heuh heuh mai teh

Lo kal teh! Enge an ta awi te? Enge in thil simi awm zia? Bawlh hlawm hi! Manager rawn ko teh! Enge an ta awi te? In ei tur siamah hian lungte awm tiin hriam. Lungtea! Awi te kan va hrethiam lo ve, a va mak ve. Hrethiam lo a maw? Dawr tam takah ka chawl kual tawh kei maw? Bala hi chawl tur pawh min sawm ngun lutuk. hetiang ang hi ka la tawng ngai lo in fim khur loh vang ni khawnge in dawr nei tupa mawi bala awm va ko nghal teh u sawi teh boss mawi bala chu ko ngai lo tah awm reng alawm khawnge awm a mi han hmuh teh helai thil ei mek hi

Thiante vawi ui hmel che pah. Mawi bal ar tuik lo ei tiang mi lo pe teh. Mawi bal a va han che em em ve. Mawi te midang pawh ti bak hian kan pe ngai lo. Abi bat na dai mai. Mobile kha le pawisa le chhiat lo kha yar toy min pek nen a in hen tawk chiah Hei awite i va dum ve ram huai maw ka ti che lawm nge thim tha mai lo ding min ti hlau alawm i dum ropui si in bual ve ngai lo mi lawk aw. Enge? I hmu em? Mobile, enge? Cheng zanga bakah milo pe tawh teh a, ni dawn tak e, GPay in ka nei lo a, cash chuan ka nei isin maw le? Khawia cash chuan milo pe la. Awiteek, ka vuang anih kha pawisa ka la nei rih lo u. Dawt min hrilh reng le Mawibal. Mawibal hei engzah man nge? Cheng sawm ngam an. Kha le hi pawisa kir. Ei, cheng sawm nga nawi ka nei reng si. Cheng sawm ngai ka pe cheng a khawi cheng za kha min lo pe rawh.

Tuai hmelchhe pa.